Indi şu üç melegimiz-de şu sadakada pygamberiň möwlüdi bilen bile geldi. Şu aý pygamberiň dünýä gelen aýy, pygamber aleýhissalatu wessalamyň jeşni töwellit tutulýan aý. Pygamberiň jeşinini tutmak hemmejik ümmatyň boýnuna lazym. Muhammadun şükruhu farzun alal umami, Muhammet aleýhissalamyň şükri hemmejik ummata parz, şükür diýeni nygmatyň gadyryny bilmek, nygmatyň gadyryny biljek bolsaň şo nygmaty ýatlamak, nygmat diýilýär Hudaý Tagalanyň bir joşup beren zady, bize kän o nygmatlar, Kuran aýdýar sanasaňyzda sanap döküdip başarmarsyňyz Hudaýyň beren nygmatlaryny, şo nygmatlaryň içinde iň uly nygmat biziň pygambarymyz, biz şo pygambariň ummaty bolanymyza, Şundan aňyrda bize beýik nygmat ýok, şundan aňyrda bize beýik yftyhar ýok. Onuň üçin şu pygamberiň töwsifini okymak, şoňa salawat aýtmak, şoň ruhunyň tarapyndan sadaka bermek, şuňa diýerler Möwlid. Indi, geçen ulukollarymyz, Çaryýarlar, dört mezhebiň başdaklary, öwülýalar şu Möwlidiň hakynda, Geplän gepleri bar. Men şo gepleri size gysgajyk taryka aýdyp eşitdirjek. Hezreti Ebabekr Syddyk aýdypdyr, Men enfakadirhe men ala kyrati mewlidin nebi kâne refiqi fil jenneh, Her kim bir rial sadaka berse mewlid okutmana, jennetde meň ýoldaşym bolar diýipdir. Indi Hezreti Omar razyýallahu anh fermaýyş edipdir,

Göýä, yslamda ulkan jeňler bolupdy, Bedir diýä, Huneýn diýä, şo deň jeňde şehit bolup öleniň sogaby beriler şoňa diýipdir. Hezreti Aly razyýallahu anh fermaýyş edipdir, Men azzama mewliden nebi kana sebeben li kyratihi, la yahrucu mined dünya illa bil iman we yedhulul jennete bi gayri hisab. Her kim Pygamber aleyhissalatu vesselamyň Möwlidini ulaltsa we şony okymaklyga sebep bolsa, şol dünýeden çykmaz, meger iman bilen çykar, jennete-de bihesap girer diýipdir. Ymam Hasany Basry diýýär, Bir ulukan öwliýalardan biri aýdypdyr, Wedittu lew kana li mislu jebeli Uhdin zehaben fe enfaktuhu ala kyraaty mewlidin Nebi sallallahu aleýhi wesellem. Meniň iňki söýýän zadym Hudaýtagala Uhut dagy ýaly maňa gyzyl berse, Şony men möwlüt okutmaga harç ederdim diýipdir. Jüneýdi Bagdady diýen öwülýä aýdypdyr, Men Hazara, Möwliden-Nebi sallallahu aleýhi we sellem, Wa azzama kadrahu fakat faze bil iman, Her kim pygamberiň möwlüdini ulaltsa, pygamberiň möwlidine gelip şirket edip otursa, şol adam iman bilen bagtly bolan adamdyr diýipdir.

Mewlid okutjak diýip bir nahar bişirse, bir taam teýýarlasa, musulman doganlaryny üýşürse, ýa gijeler bolsa çyralar ýaksa, täze donlar geýse, atyrlar çalsa, buhurlar ýaksa, pygamberi ulaldyp, Hudaý tebarek we taala kyýamat gününde

Fe innehu ýagtarib we la ýestakir hatta ýagfirallahu li akilih. Ynha ol beýik alym fermaýş edýär, Pygamber aleýhissalamyň möwlidini bir zada okysalar, möwlid okalanda arada zat goýulýar, ynha suw goýulýar, şkölat goýulýar, şirni goýulýar, nohut goýulýar, iýilýän-içilýän zatlar goýulsa, şonda şu zatlary möwlidiň bereket siňer diýipdir. Soňra möwlütden soňra şol zat, şol iýilýän-içilýän zatlary bir adam iýse ýa içse, şoň mädesine girenden soňra şol tütüläp durmaz. Men hezim boljak-da, ýa Rebbi Hudaý, şa adamynyň günäsini geçmeseň diýip aýdar. Ozam Hudaý günäsini geçer, ondan soňra ol hezim bolar diýip. Ýene aýdypdyr, Ve in kure mewlidin Nebi sallallahu aleýhi ve sellem ala main, femen şeribe min zalikel ma, dahale kalbuhu. Kalbahu el elf nurin we rahma. Indi bir adam Mewlid okulandaky suwdan içse, şonda şoň kalbyna müň nur, müň rahmat gerer, girer, we haraja minhu elf gillin we illa. Müň kine, müň küdüwret-de ýüreginden çykar diýipdir. Ve la yemutu zâli kalb, zâlikel kalb, yevme temutul kulub. Bir gün boljak kalplar öljek. Kalplar öljek manasy ýürekler gatyp hiç bir ýürege hudaý düşjek däl. Hudaýy ýada saljak däl adamlaň kalby daş bolup. Şo wagt kyýamat boljak. Emme şol mewlidiň suwundan içen adam hemme adamlaryň kalplary gatyp ýürekler daş bolsada onuň ýüregi ýymşap hudaýy ýadyndan çykarmaz diýipdir.

Öňki pullarynyň arasynda goýsa, şol adamyň eli daralmaz diýipdir. Hiç wagt eli puldan gitmez, pakyr-da galmaz, Pygamber aleýhissalatu wessalamyň berekedinden. Ine, bi öwülýalaryň, çaryýarlaryň aýdany. Indi geldik dört mezheplerden mezhep başdaly-başdaklarynyň biri Ymam Şafygy. Hezret Ymam Şafygy fermaýyş edipdir, Men jemega li mewlidin Nebi sallallahu aleýhi wesellem ihwanan we heýýä taaman.

Ve kad kâle sallâhu aleyhi ve sellem, Men ahabbeni kâne maî fil cenne. Hezreti Sariyy Sakafî aýdýar, Bir adam palan ýerde mewlid okulýar diýip, şony kast edip gitse, şol jennetiň bossanyndan bir bossany kast edip gitdi diýipdir. Sebabi näme? Şo ýeri kast edip gitjek zady ýok, pygamberi söýmese. Pygamberi söýensoň şoňa gitdi. Pygamberiň öz aýdan gepi, Her kim meni söýse, men bilen bile jennetde bolar diýip. Pygamberi söýen pygamberiň gürrüňini söýýär. Ýene-de geçen musannyflarda bir beýik musannyf bar, Jelaleddin Suýuty diýýärler. Munuň ýazan kitaby hemme musannyflardan kän. Tamamy dünýäde ylmyň näçe feni bar bolsa hemmesinden her haýsyndan näçe tesnify bar. Şeýle bir beýik alym.

Feinehum yusalluna ala men kana sebeben li karaati mevlidin nebi sal ve sellem. Inha, bi gepleriniň terjimesi şeýle, haýsy bir adam bir öýde, ýa bir mesjitde, ýa bir mahallede, ýa bir şular ýalak ýerde adamlary üýşüripde mevlid okdasa, şo ýere perişdeler, şol öýe, şo mesjide, şo mahalla perişdeler geler. Şo perişdeler şoňa üýşer. Şoňa sebep bolan adamlaryň hemmeliginiň hakynda doga eder diýipdir. Emma şo perişdeleriň bir patyşalary bar, nur bilen olary guşaklanan, nury özüniň üstüne ýagyp duran Jibraýyl, Mikaýyl, Israfyl, Yzraýyl. Şu perişdeleriň patyşalary-da.

Oda ýanmadan, suwa gark bolmadan, belalardan, bugzu, hasadu, kine, teleke göz degmekden, ogry girmekden şol öýi saklar diýipdir. Her wagt ölälse-de Allah tebarek we taala Münker Nekir diýen perişdäň jogabyny oňa aňsat eder. Ol Hudaý tebarek we taalanyň ýanynda iňki sylagly jaýda Hudaý tebarek we taala oňa

Bir adam pygambere mähebbeti ýok bolsa, pygamber ulaly diýesi gelmeýän bolsa, dünýäni pygamberiň öwgüsinden doldursaň-da, oň ýüregi gozganmaz diýip duran. Ynha, möwlidiň hakynda şeýle bir şerapatlar bar. Ýene-de şo kitapda aýdypdyr, En-Nogmatul Kubra alal Alam diýen bir kitap ýazypdyr Ibn Hajar Heýtemi diýen alym. Şol kitabynda aýdýar, Kâle bagdul ulemâ, Men kara'a mewliden Nebi sallallahu aleýhi ve sellem fî menzilin haffatil melâiketu zâlikel menzile seneten kâmileten ilâ zâlikel ýewmillezî kura'a fîhî mewlidun Nebi sallallahu aleýhi ve sellem, Bir adam öýünde bir mewlid okutsa, şoňa perişdeler geler durar, aýlanar, aýlanar, şoňa geler, zyýarat eder, tä dogrujy bir ýyl geçýänçä diýipdir. Bir ýyl geçenden soňra o zaman perişdeler, Hawa, gelmeseň goýar diýipdir. Bes şuňa görä etmeli iş näme? Her adam öz öýünde möwlid okutmaly. Hökmä sen bir ýüz adam elli adam çagyrmalyda. Getir bir iki sanak mollany getirde, birje çüýşeldirde sadaka ber ýagdaýyňdan. Şo iki sanak molla gelle meň öýümde möwlid oky diý. Ozan şol öýüň. Beladan aman galar, gözdegmeden, ot almadan, pygamberiň berekedinden, agzalaryk düşmeden, kän pitnelerden Hudaý Tagala saklar. Mewlid diýenlerinde pylança müň tümen harç edip durma gerekkä. Obaň mowlasyny çagyr-da, getirin-hä, bir ýarym sagadyň içinde saňa mewlid okup, haýyr-doga aýdyp gitsin.

Hatta ýetetayýeba we ýetetayýlasa we we ýetewezza. Her wagt pygamberden bir gep aýtjak bolanda derrew täret gylyp, haýlasan diýen bir abraýly dony barmyş, şony geýip, atyrlar çalyp, osam pygamberden gürrüň berýärmiş. Osam sorap birine näme şüjre zat gerekmi pygamberden gürrüň aýtjak bolaňda diýende, jogap beripdir bi enni le estahyi min rasulillah uhaddisi we ene gaýry mutajemmil we ala gaýry taris. Men utanýan diýipdir. Pygamberden gep aýdypda men, a özüm jemjur etmäni, enda matyr çalmany, gowy lybaslamy geýmäni pygamberden gürrüň bermäge men utanýan. We lehu mebhasun jelil fi bereketi mewlidihi we hurmatihi. Ol pygamberiň mewlidiniň hakynda kän gürrüňler bar, oňa aýtmana wagt ýok.

Wa mesruran wa yuhassu ala iktharil haýr fi zalikel ýowm. Hezreti Ahmad ibn Hanbal, Hanbaly mezhepleň başlygy, ol Mewlid gelen wagtynda, Mewlid aýy gelen wagtynda, ol mydam gowy dollaryny, abraýly dollaryny geýerdi. Pygamberiň Mewlid gününi rahmet günü diýip tanardy. Magfyrat gün, günäler geçilýän gündür, aman gündür. Ozan möwlüt okulýan otaglara gelip şonda oturar diýipdir, begenip, hoş bolup. Ozan, Bar-ýoguňyzy beriň, sadaka beriň, bu günki gün pygamberiň jeşini töwellitdir diýip, höwäslendirýärdi möwlüt okutman adamlary. Ine, biziň öz mezhepbaşymyz hezreti Ymam Agzam Nomad Nugman beni Sabit-i Kufi Ebu Hanife rahmetullahi aleýh, Kâne yahzuru mejâlisi

Inni ahwaka. Sen magam-u mertebäniň haky üçin men ant içýän, men saňa aşygdyryn. Hudaý bilýändirin, diňe men seni gowy görýänmi? Entellezî lewlâke ma hulukumri'in, kellä we la hulukal wera lewlâke.

Seniň nuruňdan gün ýagtylyk geýdi. Gün sen bilen ýagtylanyp du. Leke mugjizatin agjedet kullul wera we fadaýuly jellet feleýse tuhaka. Seň üçin bir mugjizalar ba. Tamam mahluk ony aýtmadan ajiz. Seň üçin bir fazylatlar ba. Ony aýdyp hekaýat eder ýalak däl hiç kimiň gudratynda däl.

Sen maňa şefaatçy bol, men garyp galan günümde. Kyýamat gününde hemme adamlar garyp zady ýok. Men-de şo günde garyp galan günümde, men Seň baýlygyňa muhtaçdyryn, eý, pygambarym. Ýa Ekreme Sakaleýni ýa Kenzül Gyna, ýut li bi judike we agznini bi ryzaike. Eý, ynsan-u jynyň syragylysypatyşasy bolan Baýlygyň-da hazynasy mädeni bolgun pygambar, sen özüň maňa jomartlyk et öz jomartlygyň bilen we meni razy et özüň razy menden razy bolmak bilen. Ene tami'un bil judi minke we lem yekun li Ebi Hanife fil enami siwake, men seň jomartlygyňa tamakindirin, Ebu Hanifanyň adamlaryň içinde senden başga bir Göz tutjak zady ýokdur, umyt edýän zady ýokdur diýdi. Ine aziz musulmanlar, biziň mezhep başymyz Hezreti Ymam Agzam pygambere aýdan gepleri bu kän uzak bi, hemmesini aýtmana wagt ýok. Şundan indi derk edip bilmeli zadyňyz üçi, Ymam Agzam bola bola bir gijede iki rekat namaz okyp, her namazynda on bäş para Kuran okyp, sag aýagyna daýanyp, Bir rekat okuyya Kuranyň yarsyny goşýa alhymdan soňra. Solaýyna doýanyp yzkir ikilenji rekat ok Kuranyň yarsyny goşýa. Salam berenden soňra da aýdýa Eý bar Hudaýa men hak ybadat etmegini edip bilen näderin saňa bendeligim bolan näderin. Şeý diýen Ymamagzam şüdür ybadat edýän Ymamagzam Pygambere ýalbaryp, Ebu Hanyfaň senden başga zady ýokdur diýýär. Biz iki depemizden dabana çenli günäkär bolan ummaty biz Muhammet Aleýhislamyň. Indi biz näme edip pygambere ýalbarmaýly? Gije-ha gündiz ömrümiziň boýunça pygambere ýalbaryp möwlidini okuyp otursak-da heniz enjam wezipe etdigimiz däl. Onuň üçin Möwlitde şidiri fazylatlar bardyr, derejeler bardyr. Geliň her ýerde möwlit diýsek gaýra durmaň. Pygamber aleýhissalatu wessalamyň azamaty beter ol okandyr. Pygamber aleýhissalamyň hormatyna inşallah barymyz ýalkanarys. Hudaý tebarek we taala şolar ýalak dilsuz, mihriban, ynha jamyga hyzmat edýän,